Pidi imagina mi cu lo bo tin gana di sigui wak cu mas pero tur ña poco aki cu mi ta hasi pa bo di locual cu Gogodobi Foundation tin como proyecto e aña aki binti binti Principalmente pa nos grandi nan misa, lo cu lo bo tin gana di scucha mas di Go Waribi Foundation, ta pesey nan ta hunto cu nos den sala awe mihinta pa nos mansera conoci un tigi mas cu e proyecto aki mas di cerca. Feliz mihinta, bon bini cerca nos, pa nos un placer di tin boso cerca nos awe den mihinta. Sí, nos ta me. Nos ta cuminda tur nos no oyentenan, nos oyentenan y televidentenan. Danki pa aseptá nos den boso programa. Nos a mira sigur un video cu ta duna nos inicio caba di locual cu Gogoro Bee Foundation ta bay haci e aña aki, ma principalmente nos hende grandinan. Pero laga nos ban bek na inicio. Conta nos un tiki di Gogoro Bee Foundation, kiko ta para pe, anto con bimbo su a yega na e proyecto magnifico aki pa nos grandinan? Cu mil amor mi lo conta. Sí, e Gogorubí Foundation ta existi casi nuebe ai caba, otro ai, no, ocho ai, otro ai nos ta haci dies ai den existencia. Ta asina cu Gogorubí Foundation, ya, ami ta un hende cu ta conta cuenta, anto mi a haci diferente proyecto, pero dado momento mi ta keda haci e proyecto na manera ami. ta kera realisá nan. Anto e ora ei nos a kuminsá ku un proyekto ku yama Yakobo i su banda. Anto esei a bata un lokual ku nos ta bisa un kuenta musikal, ke men ku músika a kontá. Nos a bai e skolnan. Despues nos di bai e skolnan nos a bisa bon den vakansi nos no bai skol mas, nos ke sigui hasi nos kos, nos a pensa hende grandi. Anto e ora nos a drenta den e mundu di hende grandi nos a realisá ku hende grandi ta manera mucha. Bo sa kon keme nan tambe ta gosa? Nan ta ekspresá diferente raloralmente komo hende grandi. Sí, pasobra nan no nan motorik, nan nan no tin nan mo por ekspresá tin be nan ta den demensia, diferente malesa. Pero na kuminsá nos a kuminsá repará ku no nan ta ta gosa enton nos a repará seke personal tambe ku ora nos presentá kisas un hende e no ta e no bo ta wak e ketu asin'aki pero algu ta pasa paden di dje. Anto ora e trayectoria a sigui cu nos grandi na dado momento nos a desaroya hasta trainingen pa e personal cu nos a yama belevingsgerichte trainingen, belevingsgerichte zorg. Anto esey ta manera haci cos completo kende nos ta presenta pa e clientenan pero nos ta duna training na e hendenan cu ta traha den cuido kende na Capiles cu na Hugenholtz. Nos ta duna e training ei, anto nos ta usa cuenta pasobra es cos di Gugurubí Foundation ta cuenta, cuenta sea di nos grandinan cu a laga pa nos of cuenta cu nos mes ta desaroya y conta. Asina nos haci diferente proyecto pero nos a realisa cu ora nos bay nos ta bay na e casnan cu nos conoce. Pero mas kas tin nesesidat na e e musika ante ora y mi a buska deferente otro artista manera Cathy cu Benito y deferente otro artista anto nos formula ta masha simpel mes nos ta e no ta e ta otro for di manera mi ta bay cu un musical. Skibí e kultura esei. Nos ta bai, kada un di nos tin nos spesialidat i nos konosementu di músika, komedia, kuenta, poesia i nos ta bai na e kasnan anto nos ta buska borá e kasnan chikitu, e kasnan ku no ta haña hopi atenshon, kas na na na na barber por ehèmpel, na montaña. Nos lo tin hopi cas ainda nos un yega nan tur pero nos ke yega nan nos ke yega nan boso ayera tabata un experiencia su dushi. Na unda boso tabata ayera? Nos tabata na un cas ke a yama the hope na Andres Beosweg. Si Andres Beosweg si anto ta tin un meneer den rollestoel.

Con mesun nacion, kico ta e emocionnan cu e ta trece den bo pa bo por trece e alegria ei e rato di di placer pa nos grandenan? E ta e ta un sentimento hopi, como e splikaba, e ta e ta e ta dushi, e ta e ta algo cu ta e ta traha aki den nan, den e ta traha, e ta sinti dushi, bo ta mira, como bo ta mira e mener, por ehempel, ayer mi referi na Jethro, e ta e mener ei tabata echt expresa nan cu un. Cu un amor bo ta exi, bo ta nae mane ke por valor bo ta mira mane nan ta expresa, otro nan ta baila, nan ta gosa ta mane rebiba. Santo e meneer ta tende la tende muziek, bo sa e en tabata te sinta cu e otro man den su camera e ta ta. E muziek bes nia mi. El a bini cu su Rolls Royce mane el a yega. Ahora yega fiesta aki. Oke, pero Benito, hopi biaha nos. Ta lubidadi pa e grupo aki, e grupo di grandenan loco a haci hopi pa nos comunidad, pero ora cu nan ta yega den e casnan di cuido aki ta manera cu nos ta lubidadi pa nan y trabajador ta sinta wada e final yega. Sí, mi ta kere bo nan tin famianan, parientenan, sí? Cu ta bishita nan? Sí, pero e ta rindi nan bida, no? Sí. Ke mester nan, e famianan, no por dedica tanto tempo na nan, anto nan ta keda entrega nan un bida hopi. nan sono anto mi ta kere tin actividadnan si pa nan pero no ta suficiente so door ki trabounan nos ta haciendo ora ki nos ta ripara cu e reaccion nos ta haña nan nan ta biba completamente den dje ki dia boso ta bin trobe boso wak ta bostad e esta dushi no bay ainda nan ta kende bostad nan den ta tambe cu nan ta biba antes cu ne nos ta mar ripara diferente bia nan ta busca un conversacion ken bo ta con e mabo con fan bo tin. Mi ko bario bo ta. Nan sibi koto se boende ta ay mi ski e ta sore kosa asin. Kebe di boso tambe komo aktornan tambe ta bai kas riku tambe na nos bisa eksperensia, konosementu ku nan ta kòmbersá ku boso aktor Sheyla? Manera ta djaluna nos ta bai na Buenavista no kas grandi nan uní mi ta kere yama tambe ta un kas chikitu anto hopi hende muhé ta kasi ta hende muhé so mehue te anana si. En todo caso tin un señora, e señora no e ta conta di con bay door di fiesta e ta famia di musico, tur e canticanan e conoce, e ta e ta wanta ritmo anto e ta balia, e ta balia, ke men ora yega cu nos pone nos tumba e ke balia nos tumba, Mani Zeta tin un señora sinta ketu ketu rustig riba un stoel, E no por move mashá, pero e ta hasi su petishon, anto e señori ku no por move mes mes a bisa nos ku ta un tamboe ke tende. Klarasu. Ke mester ta tawe ku su ta presentá su nan si bo sa bishita. Sí, sí, sí, ke men ku ya pa nan tambe nan ta man'é jun biba, anto biba tur emoshon, no, pasobra e se bida ta un ta e kos alegrenan so, pero ku bo por. Ku bo por ekspresá emoshon. Tin ora nan tin un un rabiamentu pa un koho ku bo ta skucha numa así. Anto mi a bisa e ta e ta asina, mi ta doño kos e ta, ki kos na i a. Pasobra emoshonnan ku ta hasi nan alma. Sí, emoshonnan. Sí, sí, sí. Mi ta hele hopi hopi grecho. Si tin un artista ai afó ku ke tambe ke durmi ku bosnan, no? Ta goon nan pa goon papia ku bosnan, yama bosnan, anto libremente nan por bini anto tambe durmi. Sigur, sigur. Nos tin nos ker, anto nos ta traha ku manera artista invitá, no? Mane guest, bo sa ko? Anto tur artista ke men bo ta un artista, ya, popular, muy popular, ta great, pero ku bo no ta popular pero bo tin e amor, pasobra ora bo presentá e ta e ta duna bo algu, esei ta sigur. Bosnan tin un Facebook page òf un Instagram, un website? site. Nos tin nos ta usa Facebook bo por haña nos riba Facebook masha fácil mes pon Gugurubí Foundation bo ta buska nos anto bo ta manda un mensahe bo ta bisa algu hendenan ku konosé mi riba Facebook mes sa ku nan por aserká mi anto nos tin un number di telefon ku por manda app ku ta

Anto, hende ta ta asina duru pa lokual ku nos tin awe nos por kontinuá kuné. Awa, kasnan di grandi ku ta mirando nos awonan, ke kual por sedu ta hopi. Un saludo pa nan tur. Nan tambe por kòntèkt boso. Libremente nan por kòntèkt nos wak e proyekto aki. Nos ta masha agradisido ku Samenwerkende Fondsen i Prins Bernhardfonds ta sostené e proyekto aki. Nos a. Zèkte òf manera un proyekto piloto di kon bo tin ku purba eksperimentá wak kiko bo mester pa bo ègt lans'é le grandi. Te men e periodo aki ta un bon periodo ku por aserká nos ku nos por wak kon nos por hink'é den otro pasobra nos tin plan masha grandi. E bèk ku nos a lanta nos no a duna manera un show pa públiko pasobra normal Gogorubí Foundation ta duna un show anto despues nos ta bai hasi e proyekto. Awor aki cu nos ta trahando hunto, nos ideanan ta formaliza, otro bey nos a lanta un show caminda publico pa bin wak, anto awor nos ta sigui bay nos trayectorio. Casnan por acerca nos, pero si tin clubnan di hende grandi cu ta bini hunto, Tambe nan por acerca nos y nos ke sa tambe wak cu bo conoce un bisiña, un hende cu ta su so na cas. Tambe ta den un insulacion. Nan tambe nos ta sea ami mes ta bay busca nan, pero si si bo por trece nan bo ta facil si bo ta trece e hende aunke e ora ey e hende tambe ta join den e e presentacion cu nos ta haci. Vooral na e kasnan, tambe na e kasnan di hende grandi normal, e kasnan spesialisá manera Alzheimer por ta ta un tiki delikado ku kapin resgo, no por laga públiko drenta asina. Pero e kasnan grandi ku tin un presentashon òf e kasnan chikitu tambe, bo tin un famia ku ta den un kas chikitu, please tuma kontakto ku nos. Wou, interesante. Awor, por ehèmpel, nos tambe ku ta kara nan públiko, nos tambe por bin huntu ku bo sa, nos tambe por eksperensiá huntu ku bosnan. Sigur. Kiko nos ke? Nos ke pa no pa nos como ta bisa invadi e rutina di un kas. Naturalmente ku no. Pero souiso ora tin manera un happening ta bon ku mas hende bin pasobra e ora ei ta kontakta trowe ku e grandinan. Mi por pone tambe mas hende, mas hoben ta bini e ta e ta tres su kos anto nada no ta kita yu hende pa bisa bo sa kiko mi ta bini ku manera. Un bia nos a bai na Capriles, anto un hende a hasi un donacion di parti boli cashipete cu un un drinks, ta welcom. Hasi un gracia, bo sa con, bisa e personal si, pasobra di mes hende grandi cu bo tin cu prepara cos. Si, anto bolo ta sucu, ke men bolo sa ken ta ken, pero mi ta kere cu e ta bai pa bo ta duna locual cu bo. Por eso e stimulacion pa nos ciudad di nan. Awor, m'a mira. Benito bo cu un kitara aki. Ya caba tempo a yega shonan pa nos bay pa un pausa pero mi no ke laga nan bay sin comparti cu nos un tiki di e locual cu e grandinan ta sinti na momento cu Bobo Borobí Foundation ta serca nan. Benito kico bo tin pa nos drinka nos un tiki den e ambiente cu nos a laga nos grandinan haya nan aten nos a ta hopi grandi ta wak nos tambe. Bo hopi bia. Ora Shirley ta kotu kuenta, bo ta buska modo di liga e musika na e kuenta ku e ta kuenta. Nancy, por ehempel, mi ta bisa, mi ta bisa menciona mi denan.

Ni berguensa mas. Pa ora nan mira bo nan keda babuca y bisa esta nechi ba keda disfrasa. Ma aki poco tempo riba bo cabez lo bon sobra ni un trachi peper di bo mes.

di casa di grandi pa boso a hasi bishita seka nan pasobra nos mes cu tur hoben boso a alegra nos corazon ki e rato aki. Drecho tur nos meinta a nan. Anto mi ta kere sigur esaki abo tambe cu ta mirando nos cu kisas bo tin un miembro di famia den un casa di cuido di grandi of bo tambe ta labora n'e cas di cuido aki tuma contact cu Bogobonobie Foundation. Asina nan tambe por bin pa su ratu kontentu, ameno ku nos grandenan i logikammente tambe Mehmet Sheila por bisa nan ta haña un lès tambe personal pa nan tambe por kontinuá. Sí, mi tin ku bisa ku Marion Roos, ku ta un muziekterapista, un terapista di músika, e ta guia e proyekto ku konseho profeshonal pa nos ku ta amante di lokal ku nos ta hasi.